tun ṭumah chuan pi Lalawm Kimi a boral hmaa amah buaipuitu pi Satein harsatna hrang hrang an tawh dan te engkim a rawn sawi dawn a, a bul aṭanga tawp thlengin ka ngaithla ho leh dawn ni aw. Aw ni sawm pahnih khan maw? Umm kha khanin i a ni sawm pahnih kha in check up hun kha ni ta chu chu kan kal a maw? Chu chu zawhbawk atang khan kan kal a i John William Hospital a in check up tur kha nia mahse i Ka hospital kan thlen hma khan doctor te kha nurse duty te kha kan phone a maw chu chu doctor an awm lo thu kha min hrilh ve anih chu chuan anih chuan kan kal ta rau rau va i civil ah hian in a hma ka in entir na tho ania i in check up ka in check up mai ang haw leh tawp ai a tia chu chu i civil ah chuan in kan in check up Pa chuanin i kha mi kha a ke vel kha vun nasat ve em avang khan maw doctor khanin i enge harsatna dang i nei em i taksa lamah tih vela an zawh chhoh khanin i a tet laia a lung lam harsatna neih thu te kha a sawi ve a nih chu. Chu chu doctor kha chuanin damdawi te kha a chawh a chuan lung doctor hnena kal tur khan A tir phei ta maw? Aww. Chuan kha kha lung doctor kha a lo awm tawh si lova a lo inkalh tawh sia. Umm. Chuan kha mi kha ih bus station than a bul kha veng lai kha umm kan hawna tur bus kha a ding thin ni chu lai chu stand a ni ta maw? Umm. Chuan kha mi lam pan khan kan phei ta a awm loh tak ah chuan kan tia thaw tan a in checkup leh tur a tih kha a ni hrim hrim a maw? Umm. Chuan kha kha damdawi te kha Kan han lei phei a, hmun khatah mai khan a lo awm lo ve a nih chu, hmun hnih hmun thum ah te khan kan zawng phei ve maw, dawr thum vel ang ah te khan. Tikhanin kan inlei phei, kan haw phei pah nghal zel a. Chuanin i a ke nat tawh em avang khan rickshaw kha kan phei ve maw? Chuan khami kha i bus stand chu kan thleng a, tah khan thingpui dawrah khan kan chawl a, chuanin Chau kha lam ve a amarawh chu chu pawh chu a nghak lo. Hei a nghak lo te mai a rawn la thleng hman lo. Chuanin tikhan ka e ka chhuak em mai nu a ti a. A nu khanin a chhaka thingpui dawr hnenah khan chahbi te an bathroom hman hna han dil a maw? Chuan kha ka chahbi kan kawl lo, chahbi hi awmna kan hre lo va an lo tia a nghaktu te khan maw? Chuanin i kha kha An chu lawmte i a naupai ber chu chu chuanin ka in ka nghak hman lo, ka nghak thei lo a ti a. Chuanin i bathroom bul chu pan rawp rawp a. Khami zau vak lo teh-ah khanin i bathroom pawh chu inkalh tho a ni, chahbi awm lo vang khan bathroom bulah teh chuan A var hring chu ni nghal mai ti khan maw? Chuanin i kha kha Rexo khan kan phur ngam tawh bawk si lo, mah kha kan hlauthawng ve ni chu kan ham haih ve bawk sia chuanin kha kha i a nu khanin nangmah kha Rexo khan va tlan la, Nalfau kha va koh tawp mai rawh, va hruai mai rawh kha a tia maw? Chuanin i ka va tlan phei a, chuan tikhanin Casualty-ah khan ka kal a, casualty ho hnenah chuan chu ka pi ka nau in thana bulah khan nau nei ringawt a, khawngaihin min pui rah u lo, kal rah u, rickshaw-ah kan hlang ngam tawh si lo va ka ti a. Chuanin an mahni khanin duty khanin a laihrui tun nge chet Chep chat a tia. Aw. Chu pawh chu kan khawih ngam lo, kan khawih che ngam lo hrim hrim a mah kan thiam lo, kan hre lo hrim hrim tuma'n kan chep lo ka tia maw. Aw. Sanin i a thil hlauhawm lutuk a nih hran loh chu hahdam deuh khan awm rawh nangmah kha i a hlauhawm em em loh chu naute lai hrui ber che chah loh chuan an ti ve a, chuanin chu chu khawngaihin lo kal. Hram mai lo min pui hram lo ka tia khum ruak kan nei lo kei ni chuan tih ngei na kan hre lo JW ah John William hospital ah tlan phei ro u Rexo in an tia maw chuanin i John William ah chuanin doctor a awm lova ka tia kei ni pawn khum ruak kan nei lova tih ngei na kan hre lo an tia chuan i engpawh ni se phei phawt mai ro sawtah a ti ve an ti nih chu maw chuan ani chuan ka zu hruai ange ka ti a mahse nurse duty te khanin nangmah chu kal lo khanin i chhung te ka phone la rickshaw ah a rem rem kha rawn hmang se John William ah rawn tlan phei rah u ti rawh nangmah chu lo va phei rawh min ti a chuan kei chu chu JW lamah chuan ka tlan phei a chuan ka chhungte chu ka phone nghal a maw Chuan tikhan a hnuah khan rickshaw khan an rawn thleng phei a. Chuan i JW ah khanin nurse duty te hnenah khan ka rawn sawi ve a, min pui ro u ka nauin nau a nei ringawt a, i tih ngaihna kan hre si lo a, i an rawn phur phei mek a ka ti a. Doctor a awm lo va, civil lamah phei ro u min lo ti hle a ni tih chuanin tah chuanin i mahse civil in Khum ruak kan nei lo va, JW ah phei ro min ti a, kan rawn tlan phei tawp kan ti a nih chu. I phat ah khan maw? Aw. Casualty ah khan i va lut em? Aw, lut e.
I phat ah khan khum ruak tih vel kan rawn en bam chin khum te reuh te ang kha. Aw. Kha kha a ruak em?

Aw, khum ruak pawh awm nia. Aw, khum ruak chu a awm. A then chutah khan an lo reh thiap reuh a maw. Tun mah khan lo awm lo, duty pawh kha an buai hran lo. Tah ka va kal lai tak kha chuan maw, chuan a chhungah pawh chuan khum ruak chu a awm ngei. Chu chu Tikhan JW ah chuanin i min pui ro u, ka va tia ka va ngen ngawl ve a ni. Chuan an ni chuanin khatiang a dinhmun te kan sawi ka chuanin doctor awm lo nen khan an lo i in huam chiah lo ve a nih chu. Kan chu khalaiah khanin i serkawnah tlan mai ta che u min tia. Mahse min pui hram ro u serkawn kan kal chuan a nu leh naute hi an thi hman tawh ang ka ti ve a nih chu. Chuan chu chu an ni chuan, A, chutiang a nih chuan an tia, an thei tawp khan min pui ve anih chu maw? Chuan an thei ang ang khan ti khan naute lai hrui te kha an chep chat a ti khan, tiang khan min buaipui ta naute lai hrui te kha min ṭawn sak a, John William an rawn thlen kha chuan maw naute lai hrui kha a lo bung tawh a, chuanin khami kha ih Anni chuanin tikhan min tlawn sak a, nu te kha an tifai a theih ang ang khan min buaipuia chuanin doctor a awm loh chuan a nu lam tang kha i ti mai ang, a mia kha nurse ho in a phawrh thei a ni tawh lo nih chu maw, i doctor in a an phawrh a ngai a bun avang khan a pawh chhuahna tur kha a awm lo nih chu maw, chuan John William nurse ho kha chuanin doctor in a hai a ngai an ti ve a nih chu, chuan kha kha. Chuanin an doctor khanin i John William doctor khanin Aizawl atang khanin i civil doctor kha min biak chak ta maw? Chuanin tiang hi ni si a, kan awm lo a tih vel te pawn an ti niang kha kha chu an inbiak dan chiah kha chu ka hre lo amarawh chu a hnu rei vak lovah khanin Civil lam atang khan phone call kha an dawng a, i rawn phei rawh se an lo tih leh a nih chu. Chuanin khatah khanin John Will i aw JW ho khan i min han tih fel fai tak hnuah khan ambulance kha min ngaihtuah sak ta, ambulance khan min phur phei ta maw. Chuanin casualty kut kan then kha chuanin Lawmtei chu a chau rau ve tawh a, hei a lo thi lo hlauh ve reng nen khan maw. Nen tah khanin tikhan a chau rau ve reng mahse tawng hei a la tawng ve tho ni chu nu i ka chau lutuk thi tur ang hian ka awm a ti ve ni chu chu chu a rawn sawi hnu hnu ber a chu nia maw a nina kan hriat ah chuan chuan nu chuan in eh bawihte i thi dawn teuh lo mai hei kan thleng tawh lawm Chutiang ngaihtuah suh kha a ti ve a. Chuanin tikhan an nawr chho a, chuanin no nei no a tah tikhan an nawr lut nghal chu ni mai a maw. Chuanin tikhan minute thum minute li inkar vel ang a khan doctor kha a rawn thleng a, chuanin a hnu rei vak lo ah khanin a chhul chu ka phawrh chhuak tawh e chu rawn ti a maw. Doctor chuan?
Aw. An phawrh chu atanga mi dinna pawh rel lo vang a ti ah khan a buai nghal tawp a, mahkha ti khan biak theih loh chu ni deuh nghal a, amarawh chu khawl hrang hrang te nen khan an han ti ta maw an ti kual a, amah kha chu a biak hei a harh tawh lo, a harh tawh lo ti mai ang, a biak theih tawh loh ti khan maw chuan oxygen te kha tiang khan an pe chhoh tan ta chuanin chu Dar ruk leh a chan ve velah chuan mihring an inchan loh thu kha doctor khan min hrilh ta maw. Chung vel chu kan hun tawn chu a ni deuh mai kha lamah kha chuan maw. Aw, a chuan maw
pakhat khan zawh leh duh a chu. Nau a hrinna kha mi thingpui tur i ti tir aw. Khami atang khan Civil Hospital inkar kha minute eng zat vel tlan nge niang?
Minute inzat a, ui ka van chhut thiam chiah lo kha kha chu a chutah ang a va la lutuk chu ni lo maw ka lai bawrah kha chuan han sawi fak tur chuan ka chhut thiam chiah lo. Nge in thil tawn kha a zia lo kan tia Zoram puma deng chhuak a, tun mai lawk khanin ka hria PR te khan rawn ti chhuak khan ka hria, class lampangah khan ka lo hmuh khan ka hria maw? Aw aw. Engtin nge hmalak chhoh te in tum em nangmahni hrim hrimin? Umm. Aw.
Umm an tum hmalak chu an tum ve khawp mai a maw mah che kha khalai zawng zawng kha chu kei chuan ka va ngaihtuah tawh lo hei naute buaipui ngai ve nen khan maw tiang khan ni zia chuanin Keimahni ina kan sawi belh lawk a, keimahni ina kan nat a, kan dam loh ve na em em chu ih khatiang khawp a keimahni emergency khatiang ang em em emergency kha a awm tawh dawn chuang em ni? I hre em? Khang laiah khanin kan va tlan khan thei tawp min lo chhuah se, min lo ih buaipui nghal ve ni se hetiang dinhmun em em hi chu kan thleng dawn maw ni le chu kan ngaihtuahna chuan a awm ve a, khalai tak kha Hei kan dam theih loh ve na kha nia maw? Khami a nau nei atanga John William kal tur tia min tih kha mi kar chhung kha dar kar hnih chhung ang kha khawih miah lovin a awm tih na nia maw? Tih kha mi in kar kha dar kar hnih vel kha hun kan hmang ve tlat a ni. Chivil kha a min khawih hma khan maw? Chu chu dargai hnih hnih hei dargai hnih hnih min delay lo khanin min han buaipui nghal se chuan i hetiang din hun hetiang din hun hi kan chungah hian a thleng dawn bik em maw ni le tih ngaihtuahna kha chu awm ve maw kha kha kan na ve nih chu keimahni ho pawh kha maw. A doctor ho pawh kha bo nurse ho pawh an awm hrim hrim ang a.

tuna i rawn sawi ang khan nia he thil hi chu health minister pirinpui te pawh an awm a a te pawh action te pawh an lak chho ngei kan beisei a chuan tlang lampang ina kan ti teng maw engtin nge an sawi dan leh hmalak an tum dan vel te kha lampang lungawi loh na khatiang tih vel te kha lantir kha an tum ve em aw tum ve tunah hian thu chu chhuak Ka mu, chu chu an hmalak dan tur vel chu i an lo la pause ang. Aw aw.
Chuan Pi Lawmkimi khan fa eng zat nge a hrin tawh a, fa eng zat nge a nei tawh a, chuan a fate kha kum eng zat mi vel nge an nih tih kha a sawi thlem le? Aw, tuna tuna neia hi pahnih na nia maw? Chuan a u hi hmeichhia Kum li mi ni ve tawh. Aww.
Chuan amah pi lawm kimi kha kum eng zat bawr vel? Kum sawmthum pakhat. Aww, a la tha lai ni chu ti raw? Umm umm. Chuan an pa eng hna thawk nge a nih tih te kha a sawi thlap ve. Aww, a rem rem hi hei a thawk ve. Ni mai. Aw kut hnathawk a ei zawng a nu leh Lawmtei nu leh pa te ti mai ang maw? Mite bula thlazar hnuai a awm ve hin Nian chhungkua te hian chu chu a nu leh a pa thlazar hnuaiah tian an awm ve a, a nu leh pa hi kut hnathawk a ei zawng an nia chuanin Lawmtei pasal hi tian a rem rem hi thawk ve maw? Anmahni ho te chu chu ti chuan an awm khawm ve a.